Ma, mati, tende mi liye liye awel. Mati, bo ta, bo ta traba bartender. Ma bai, mati, ma, ma hasi masha kos mes pa mi yega na bo number, awo ki mi sa presis presis ta ken bo ta. Las te mi muhé a bin sinta na bar, ba dun'é ko ku veneno aden, mati. Mi muhé a yega ka lam lam suf suf, yen hòmber a bin bah'é na kas. Mi omba bin bay e yafe ami no ta mi tras den cos. Bo bo den ey bo no ta tras den bar bo bo ke bisa mi bo no ta tras den mati ma ma saki koki dor en dor aña bo number nan a bisa mi ta bo a buta e cos de eko y bebe ami brother nan mi bisa bo wak bo no ta mira mi number a kita di Hulanda no ami ta hende den Hulanda ka aña tey beyes mi ta asua hende loco mi ta riba Hulanda aki gobierno di mi malo deki riba kiko. Mi no ta ni tra den bar ya bo. Bo no ta tra den bar, brother. Ki ta mi nomber? Kevin. Kevin. Kut ey wa wa. Ey wa wa wa Kevin Kevin mi sa dje triki dje mucha chikitu nan dje awendia brother. Serio. Mi subrina mi subrina ta amiga di e bro ku tambe ta tra den bar kube su bisiña brother. Serio mi ta bisa bo maya bo number mi ta hende di tbs na Hulanda maya bo number ba buta veneno den mi den mi muhe su koe bebe ora el a bai vakansi na Kòrsou den Corendon Kevin no la. Kevin, Kevin, e manera ku bo ta gaña aki, bròder, bo por tin tres muhé. Ke manera ku bo ta gaña aki, bo por tin tres muhé sua. Tin mi tin ku hasi ku hòmbunan manera bo sua. Ya ve wak, mi a kabe sali no. Mi no tin tempu pa mi bai bèk gasta ku gobièrnu, ku reklasering, ku niun hende, bròder. Pero pa bo, pa bo mi ta bai bèk, bròder. Ke men di bo ta bisa no mi Kevin wak ami ta un gai klar bo pap bo papia kla ku mi mi ta komprende bo ke men di bo ta bisa mi e kos ku bo a tira den a bo no ta traha den bar mas mas. Davi riba kiba ta ato, Como ta bisa mi como bu ta code mo muhe su, su, su, su, su, su coi bebe su e lama ta kio? Na si e lam no haci e surf. Sinku hon bu a bin bra mi muhe na cas ruman. Sinku hon bu grandi cu a bin fo'i Jamaica pa wak weki bala last days wa. Ta masha dia mi ta busca bo number. Ta haña mi no pañ'é, ma tin wak, hòmbu jamaikino ta hòmbu ku kòk grandi. Nos ta dos sa, e hòmbu nai pasa banda mi un muhé, mi tin ku rabia ku bo, bròter. Ta ken, ku ke bo ta papiá, ku ke mi ta papiá mi no? Hòmbu dje muhé ku ba tira kos den su kòi bebe, Kevin! Ken ta bo muhé? Ken ta bo muhé? Bo ko, mi muhé a bisa bo su nòmber, pasobra si e muhé a ke bisa bo su nòmber, mi ta bai ote. Mi ta bai hotel mi ta bisa bo. E muhé ken bisa bo. Kimberly Kimberly Lacoste Kimberly Lacoste pasobra e no bisa bo su nomber pero bo a drog'é den e lugar Kevin. Unda bo ta tra? Den den limpia kamber? Ah bo no ta tra den limpia kamber paso ta muhe muhe di di Colombia ku koe kohe ta limpia kamber nan. Ah bo no por limpia kamber den Gorendon Kevin. Ah bo ta koe bebe bo por tra. Kiko Kevin? Bo no ta tra na Corendon mas? Kevin bisa mi unda bo a bai tra pa mi lo ra wak bo. Kevin Nan a bisa Kevin den background se de telefon.